Amo ya doon. Ishii waan isin jiraartan kan isinii gaafadha hundaa taaptaap koppiliin kisheer godha nama achiisa waan isin jiraartan hundaa nan gaafadha.

Kuma lama yoo galee waan isin jettan gaafadha.
Ani immoo gaafin dhiyeessaa foon yoyyoonan ji'amma mataa dhaabbaa dhaabanii ta'anam.
An qixaatiidha bar qixaatiidhaan gaafii gaafachuu barbaada gaayis. Isin amma taaptaap godhaa waan an gaafadhu ni argitan hundi keessan taaptaap godhaa.
Sheerii kooppilingi naatti muchi.
Let's go guys.
Nama meeqas si jala jira. Dhibba torba.
Nama dhibba torban kana keessa akkamitti si- na- na- na- na- namoo dabarre.

Kaameeraa qabattee ta- jala teesseet ittiin foloora nu nu hin guddifattu. Godhi taaptaabii fi sheerina. Darbi waan ol darbi siin jira baabaan kaana. Way. Yaa Rabbi haadha faatee tana yaa Rabbi kiyya akkan Yaa Rabbi jiruu akka ishiin jiruu qixaaxa hogg darabtus hogga deemtus hogga bultus hogga teessus yaa Rabbi qixaaxa itti jabeessu na adabsiisi. Warri keessaa qabdan ol darbaa nan nan- nan- nan adabsiisa. Diaspora welcome qaalii koo. Thank you galatoomi. Thank you qaalii kiyyaa.

Kai kutta kun oral harkaa nan na fuudha harkaa na fuudha diyaaspoora Ameerikaa yaammatte halkan gartee waan itti haasa'uun qabu gaayyee miskinni kun haa adabamu.

Family gisee sadi sadi memberii taa taa me family memberii naa taa hundi keessan memberiin tiyya dhumatteerti bannaa taachu memberii taa me Mee hundi sheeruma keessan naaf family. googoo godhaamee waan birallee yoo dhabdan sheeruma naa godhaa taaptaa Hundi keessan sheerii memberii itti taa.
namuudhaan.
An duraanuu mi- miskiinuma Itoophiyaattu naan jala ta'a malee min- mis- miskiinni warri kun na- na jala- na- na- na jala hin taa'u. Itoophiyaan tiyya jabaadhaa isin. Yaa hundi Itoophiyaa keessan yoo memberii taa akkanatti. jibatti.
Memberii ta'a mee hundi keessan warroonni jirtan guutuu koo welcome qaalii koo. Hundi keessan memberii ta'a. Takka duwwaadha ustaaz. Takka Yaa duwwaarra jirra. memberii ta'a akkanatti hundi keessan iyyuu. Kachaan. Yaa ka itti aanu rakkoo hin qabu ishii. Memberii Waan ta'a. wii.

Alaamaa alaamaa qiyaamaa keessa yeroo dubartiin dubartii dhungatu osoo dhiira ta'e irraa irraa bareedda hin toltu isa kanatti dubartiin dhungate.
Haraama moo halaala gaa ustaaz kiisingiin.
Nama biraa dhungatuun haraami anaaf halaali. Wallah warri kaameeraa fudhattanii ajjalatti teessan. Wallaahi wabillaa isinii isiniif hin godhu. Foo- Foolan tee hin guddatin. Gadi haa deemtu boo. Faamilii hundi keessan uyyuu namni jirtan kun fooloo na godha namni as jirtan hundi keessan namni as jirtan kun hundi keessan fooloo na godha.

Yaa fooloo naa godhaa hundi keessanuu namni as jirtan.
Abor abor. Fooloo naa godhaa atteen hundi keessan. Gara gara ta'uma. Mee kaloo ittuma lamallee taatu ol darbaa wal wal wal jidduutti mee immoo haatiti.

Nan hoggaatiin na qixxaatalee na adabde leenci naa dhufa na adabi rakkoon qabu. Yalla